Aneni baba yero kama. Josebo untie. Adwa nyiso ukinda ga gwanda. Wuda sembo ni. Iluongo ni Jowi. An ema namiye nying mar Jowi. Kane ne Wan kod issue. To polise okelo shida. Ne dwa maka. Agwanda ni nomako pingo. Nomako pingo. Kidwa gogo lweta ma ma ne ok ochopo. Emomiyo nachake ni jowi. nikech Agwanda ne muomo. Sasa ya maneno Agwanda ni stage kata ka wer kata kan kod fans na ang'eyo ni wan save kila ng'ato e bande emomiyo nachake ni jowi an iluonga ni Moses Odhiambo Goka ji ong'eya ni Musa Jakadala the joy man An ema chwako hera remo. Sikul alora biro yo gweng'u parie. Kapok awacho kinda ga gwanda, an kod osiepena jothumbe ma bende obiro koa mondo wakow osiepwani. dagomb mondo arecognize gi kila ng'ato ofund nyinge mondo ung'e kaka dhibedo mapek tok kwasekowo jowi wan kod elisha toto mosejo piny
Amose utanie to paki. Umor gi ng'a? Abende amor gi Ruoth Nyasaye nikech en ema ochiwo ngima. Odiechiengni kochopo to onge ng'ama geng'o. Miyo motimore ni Nyasaye mong'eyo gimomiyo mano otimore. Agoyo mos ne jodala kachiel kod superlative kuom late. Emomiyo abende nawacho ni nyaka chopie obede kuyo kod wachiel. An mara iluongo ni Elisha Bukouta e jasumba. Mong'ere en Elisha Toto a kata Eli Toto. An ema chwako nyar mwalimu Iwinjo nyar mwalimu. Ber nyiri nyar mwalimu. Ni Nyasaye komiyi dhako. Kik iwene ang'o? Bas, to ruoth komiyi dichuo. Kik iwene joraba. Kata ka ruoth omiyi dichuo maduong' e ot, kik irit ne ngima nikech dichuo manyo. Donge en kamano? Kata paro ga jasubae. Paro ga koro. Ago erokamano usejaga dala. Awacho ni nyaka chopi nyocha koro ni abiro biro. Abende an gi security mara en wuod Asembo ka. Iluongo ni Mike. Ee ombo jaka dala gi ni bathe ka. Donge ung'eyo? Bas, adoko erokamano. Pamne uru Eli hawa. Dhoge ler. Wan gi Fredi Jakadongo, Jakomana. Eh, amoso ute ni Yesu pakuru. Amoso jolemo nopak ruoth. Ah, go mos ahinya ne jodala, wede kod osiepe. kuom lal mar agwanda Mm, nyaka ang'e Musa ang'eye gi agwanda ka gitiyo pamoja kalimo Musa kata kolima seche moko gibede gi agwanda wamosre kaka osiep kaka joma be tiyo kamo kamoro achiel ka nowewa en lit kabisa but duto te gin chenro mar nyasaye maduong' madawachi onge an en fredi jakadongo kapok iwinjo thuma many thuma
mago be lal pamni uru jakadongo
wan kod odhisto to wuod ajego
Yes. To kamano ahinya ne jo Asembuku chieng' te to lemo gi jo Nairobi mochopo ka. Agodo Nyasaye man rito. Koro an one of these toto wuod Ajego, an wuod Sakwa Bondo ka. Ajego Center ni mbele kamoro ka. Yes, Ajaka Rabuor. Koro wachope achiel kuyo ma jaka dala nigo. Ako jothum nyaka wachopi. Koro an thum mong'eya go iluongo ni Kwinda Nyakisumo. An ema nachiwo sira wende kamanyo mjego. Koro motindo to wajogo. Yes. Diambo tugo ndo mana vuda jego. Kawuono pare nyako maya nahero nyajodongo. Nyathi jomoko jogondo luongi. Yes, aweyo gi mago. Erokamano. Pamne uru nodhis duto. Wan kod agodi konyango, uda simbu bika. Eh, Jodala untie? Josembo umor? Will? Wako bade dongo uda sembo. An adwa- an ing'ena uda sembo ka. To siepna ma Musa Jakadala makoro orwane. Jasembo moro mosiepa gwa nowacho wach malit na mokalo. Ne ang' dang' Musa, Musa nokelo mana bade dongo ka nikech nyocha gitiyogo kamano. To dang' wakaka dhako malich kama e. Wami Musa nodhi onyuom. E timre. To un kata mae dhako ma kang' jodolo gi ochako ni dwa yalo ka. Nibi winjo ka jadolo chiachiya wach gi nyako ni. ni madam koro dong' gi Yesu. Ma be didong' gi Yesu? Yesu iwe ne jomo tamo wang' ji. Mama ni samoro ka nyagwa nosetamo wang'e. To kidhi penje ni agwanda iwe nade to kona agwanda we gi ye? Ma to ma iwewa. Ma iwewa go. Iwan kaka jatelo ma itimo nade? Iwewa go. An iluonga na Godiko Nyango. Awuda Simba Jaka Malube kanto bende ji ong'eya. Eh to ajathum, ajalemo, siasa bende ajaliwoga matin. Eh, Tano wacho ni ato thuma to ok en mana thum mane ng'ato thoe cha. Wan gi thogi be mwang'e ywak maber. Ta ano wacho ni kane pok Ka nadonjo e thum, gima lit na ne afwenyo mana akia kuom Agwanda. Ne ka nadonjo e thum to nagocho ga Kabusa. Kabusa ma nagoche no ng'a- ne pod ajabenga. Ng'ama ne gonwa gite kuro ka wan gi ng'ato ni Elisha Tiachura Sembo. Ne jaduong' ojuwa ka mobet ka. Un Agwanda ni. Jaduong' no kago base. To kata dho chunyi ok iyudi. Iwinjo winjo ka gino ndi ndi ndi. Apani ne gipogre tich. An agonu erokamano. To adwa ni wabed gi jotelo machal kod Musa Jakadala. Ok adwa wuondou jothum wetena. Wachal gi Musa. Nitie watiyo gi ji kendo joma itiyogo marach mogik gin ng'ama koro Musa okelo kani. Joma iluongo ni bonzas kata security gi wadich mana kodgi sama wadwa ni gigolwa ka jogo ogeng'onwa. To tok isewegi to wigi timo ang'o? Agoni erokamano wuod Ugenya, Nyasaye omed gwedhi. Ero uru kamano.
Donge ler? Wan kod Ochinja Jaraha ma wuod Semeni.
Yes, basi ne jodala wende kod osiep kanisa umunsi wo n'imirembe buru yes amosi un imirembe uru an gi nyinga iluonga ni benard omondi ajeseme kadinga kamoro nakado Eh, simbo koni to an mana or mondo mi achop ka achopo ka nikech dime kinda gi musa to most of the times kana limo musa